Merci, Här President. Ech muss soen, datt d'Erklärungen, déi mer elo kruten, mech dann awer nach e bëssen interpelléieren, wat e puer méi konkret Froen ugeet. Esou huet den Här Braz a senger Äntwert zitéiert, datt et wuel während enger gewëssener Zäit keng Base légale fir déi Datebanke gouf, och wa sech dat op den Ufank vun den Noncher Joren zeréckzitt. Esou wollt ech dann awer Explizit a kloer Nofroen, Sinn déi Daten aus deenen Zäiten nach am Fichier oder goufen déi geläscht, well se illegal gesammelt goufen? Ech mengen, dat ass eng ganz konkret Fro. A wann et Phase gouf, wou Donnéeën net hunn däerfte stockéiert ginn, da sollt de Bierger och d'Gewëssheet hunn, datt déi Donnéeën net stockéiert ginn. Dann déi zweet Fro betrëfft de Logging. Dir hutt dat nach eng Kéier kuerz ugeschwat. datt all Accès op déi Datebanke geloggt gëtt. Elo hunn ech awer am Verbatim vun der Kommissiounssëtzung nogelies, do hutt Der gesot, e gëtt, de Logging fënnt dräi Joer statt. Mir wëssen awer aus Ären Aussoen, datt déi Donnéeën an deem Fichier méi laang wéi dräi Joer gehale ginn. Dofir wollt ech froen, gëtt esou laang wéi Daten am System sinn, déi kënnen accédéiert ginn, och garantéiert, datt all Accès op déi Donnéeë geloggt gëtt, och retroaktiv. Dat heescht, wann ech haut froe ween huet meng Donnéeë gekuckt, kann de ganze Life Cycle vu mengen Donnéeë bewise gi ween déi wéini gekuckt huet. Ech mengen, och dat ass, et kann net sinn, datt de Staat während Joerzéngten Donnéeën iwwert seng Bierger späichert, de Bierger awer nëmmen e dräi Joer weess, ween da kucke war oder net, a wee viru véier Joer oder dräi Joer an engem Dag kucke war, do hänke mer dann. An dann hu mer e puer Bierger, déi well eng Ufro gestallt hunn, an dat adresséiert sech éischt un déi zwee Ministeren, fir hir Donnéeën aus deene Systemer ze kréien. D'Äntwert dodrobber war ënnert anerem vun der Police, déi ech haut nach virleien hunn, datt dat zwee Méint dauere géif. Elo ass et esou, datt am RGPD drasteet dans les meilleurs délais. Dat ass natierlech relativ gummi, Paragraph, do ginn ech Iech gäre Recht. Et ass awer esou, datt am Gesetz iwwert transparent Verwaltung drasteet, datt eng Verwaltung soll Donnéeën, déi e Bierger ufreet, ënnert deem Statut dann, innerhalb vun engem Mount produzéieren. Lo stellt sech mir d'Fro, Firwat sollen administrativ Donnéeën, déi e Bierger vun enger Verwaltung freet, méi séier produzéiert kënne ginn, wéi seng eegen Donnéeën, déi hie betreffen? Dofir wollt ech d'Ministere froen, Ass et esou, datt si déi zwee Méint fir hir Donnéeë, fir op Donnéeën zouzegräifen, als en Délai raisonnable gesinn oder ob een do net sollt dru schaffen, fir datt dat mindestens op d'Vitess zeréckgefouert gëtt, déi eben och am Gesetz iwwert transparent Verwaltung steet, respektiv kucke fir déi Prozedur an den nächste Wochen a Méint, hoffentlech am nächste Mount, da méi séier ze maachen. Merci. Ech kann eppes zu deem leschte Punkt soen. Also ech hat jo scho virdrun, De Pabeiertsch hat erausdrécke gelooss, wat bei der Police um Site steet, par rapport zu deem, wat den Här Clement elo freet. Bon, déi Regel vun zwee Méint, dat ass sécherlech net a Bëton gegoss. Ech sinn éischter fervent, datt, wann de Bierger eppes freet, datt et soll esou séier wéi méiglech goen. Et muss een natierlech bedenken, Hannert där ganzer Dateschutzveruerdnung, hänkt jo awer och Personal, wat muss agestallt ginn. Dir musst wëssen, deen Dateschutzbeoptraagten, deen ass nach net laang do. Dat ass eng Damm, déi war jo, ech hat se jo matbruecht an d'Kommissioun, datt Der se och kenneléiert. An et ass esou, datt natierlech déi sech och elo un Prozedure ginn huet, déi, dat ass jo awer net onwesentlech, wat déi un Aarbecht ze bewältegen huet. A mir musse kucken, wa mer Méiglechkeete fanne fir datt dat méi schnell geet, kee Problem. Also dat, déi zwee Méint, dat ass dat, wat den Här Schrantz Iech geäntwert huet, dat ass dat, wat et elo An deene puer Méint, wou d'Praxis besteet, wat dobäi erauskomm ass. Här Klömmer hat mär och Froe gestallt. Zu deem leschtgenannte Punkt kann ech dat just ënnersträichen, wat den Här Bausch gesot huet. Et kënnt dobäi, dass dat Informationsrecht, wéi gesot, an deem heite Beräich en ageschränktent ass. Notamment steet am Gesetz, dass ee keng Informatioune brauch erauszeginn, wann déi eventuell eng lafend Instruktioun kéinte behënneren. Et geet also net duer, just ze kucken, wou stinn déi Donnéeën, an da wéi bei engem normale Fichier einfach ze soen, hei, hei ass d'Informatioun, hei hutt Der se. Hei muss vläicht eng Verifikatioun gemaach ginn, déi och eigentlech um Fong muss gemengen. Dat heescht, wann esou eng Demande kënnt, an dat ass jo virgesinn, dat Recht gëtt et, wann déi Demande erakënnt, gëtt och probéiert, dat weess ech, fir esou séier wéi méiglech drop ze äntwerten. Par konter am Verglach mat enger normaler Verwaltung, wou et nëmmen ëm Information brute geet, déi ee nëmme brauch ze copy-pasten a weiderzeginn, muss hei den Impakt vun den Informatiounen, déi gefrot ginn, op eventuell eng lafend Instruktioun och gepréift ginn. Dat geet natierlech net esou séier, wéi dat vläicht bei anere Verwaltunge méiglech ass. Mee ech weess awer, dass sech beméit gëtt, déi Informatiounen esou séier wéi méiglech erauszeginn. Dann zu deem, wat archivéiert ass, bon, wat 1990 bis 94 vun Donnéeë gespäichert ginn ass, dat kann ech Iech net soen. Do war dat deemolegt Reglement vergiess ginn, verlängert ze ginn. Obwuel de Procureur général dat rappléiert hat, huet et nach eng Zäitche gedauert, bis dat Reglement erëm do war. Bei der Police war d'Period 97 bis 2004, wou déi Lacunne waren. Déi Donnéeën mat de Späicherdelaie vun haut sinn déi Donnéeë sécher net méi, ganz sécher net méi an deem aktive Fichier. Do gëtt jo haut gespäichert zwee Joer fir Contraventiounen, dräi Joer fir aner Infraktiounen an da flitt et an d'Archiv. An d'Archiv, dat ass eben net zougänglech, ouni datt ee vum Procureur général, och fir all d'Magistrate gëllt dat, eng extra Erlabnis muss ufroen a kréien, déi en och muss begrënnen, firwat datt en an e bestëmmte Fichier wëll kucke goen. An deem Fichier, an deem Historique leie Saachen, déi si ganz al. Do kann ech elo Iech net soen, ob do Saache vun 1994 dra sinn oder net, oder wéi vill. Warscheinlech ass et, datt d'Äntwert Jo ass. Wéi vill vun deenen, dat kann ech Iech net beäntwerten, mee den Accès dozou ass vill méi komplizéiert. Dann zu der Fro mam Login. Esouwäit ech d'Praxis kennen, wéi se mär erkläert ginn ass, eben och an där Jointe Kommissioun, ass et esou, dass ee fir déi Fichieren, déi aktiv sinn, also dat, wat nach net archivéiert ass, sech ëmmer muss aloggen. Soulaang d'Informatiounen also an deem aktiven Deel vum Repertoire sinn, muss ee sech aloggen an et muss een och de Grond uginn, firwat dass een dra geet. Et ass also net esou, dass do iergendeen einfach mol ka kucke goen. Dat geschitt net. Do gëtt et kloer Reegelen. Sou, duerno geet et an d'Archiven. An déi Saache ginn natierlech, souwäit ech weess, gëtt dat och gehalen, déi, all déi, déi sech do ageloggt hunn, gëtt, Menges Wëssens gehalen, mee do misst ech awer d'Techniker vum Parquet général froen, fir iech keng Äntwert ze ginn, déi vläicht net komplett ass. Dat weess ech net.